Muchirongwa chanhasi tina Mambo Dhuterere kana kuti regai nditi tine vhidhiyo yamambo tuterera iyo yavakaposta patiktok um, masvondo mashoma apfuura vachitaura ivo kuti vakaona jesu vari kuti ivo vakamboedza kuignora meseji iyi kuti varege kuzvitaura kune vanhu uye mashamwari avo akambovatsurawo kuti a usataure nezvenyaya iyi kuvanhu zvichida vanhu vanogona kuzokutora nesi pasipo asi ivo vakati zvanga zvichivaremera kuti varamba vakachengeta information yakadai saka ivo vari kuti vari vakasangana najesu vakaona jesu infact mumavisions avo and jesu ava pedyo nekudzoka savatariri motiudzawo mucomment section kuti munofungei nenyaya iyi yaMambo Dhuterere. Vamwe vazhinji ipa paTikTok vakaenda kucomment section vakawanda vamwe vakavasapota vakati ichokwadi vamwe vakati haa mambo tuterere vanenge vakutora zvinodhaka vamwe vakati haa mukuru anenge akupenga vazhinji vakataura zvakawanda wanda pamacomment section but regai munzwe vachitaura nyaya yavo imi motaurawo moona kuti moona uyezve motiudzawo kuti munofunga kuti chii pamusoro penyaya iyi ndine nyaya yandinayo kwemazuva akati wandei ende handizivi kuti inotsanangurika i ende munhu wese wandakamboudza ari padhuze kana chii munhu wese aingonditsiura kuti haa ona nyaya uya uda kutaura isiyana nayo whether vanhu vachati vakudhakwa vakupenga kana vane class yavanokuisa and even inini pachangu ndakamboedza kuda kutsvaga nzira dzekudhauta kuti ayi vanhu zvazvisiririwo dzadziri brain dzangu but uh, no that was real real and uh, ndakaona jesu dai akazvipresenta in mapicture atinoona mumachechi kana chii kana chii ndingadai ndakawana way yekudhauta even timu parudi sataure nyaya dzakadaro ndingadai ndakateerera kuti hai tinge wane point but hai presentation yacho iyoyo hakuna kana firimu randakamboona kana kuti you can imagine and i think that's one of the reason chaita kuti nditore time because how can i explain that inini zvinhu zvekundinetsa kuti unotangira pabhora here unoti chianga akaita sei but anyway ndakaona jesu ndani mashoko aakandiudza and mutauriro wacho no zvinhu zvacho zvese zviri uyedu ano zvazviri zviri weird so it was more real real more real kudarika real life yedu but i think ivision i could see ndakatarisa mudenga unoona view yekuti zuva rabuda rati kwire ya engo iyoye kana levhu iro riye ndopandaiona something chichiuya chichiaproacha so chinhu chakatanga kuuya mupfungwa mangu ndechekuti ona In, in that atmosphere unenge uchiziva hauna munhu ari kuudza ndakabva ndangoti ah. so jesu ari real nyaya yajesu ndeyechokwadi saka jesu akatomborarama ende ariko ende hapana munhu anenge achikupindura but something within yourself mauri ndo mune chinhu chinenge chikupa maanza like more like unenge uchitongoziva ukabvunza mubvunzo ndakabvunza mubvunzo yakawanda but answer inenge ichingobva mauri unenge uchitongoziva and pandaiti ari real something within me chakabva chanditi eh ari real ndiye uyo wauri kuona ari real akatomborarama and akutodzoka ipo paya sorwana nepfungwa dzangu ndakabva ndati ah okay since ndaiona achita kunga ari distance unozama kurarama munhu wese anongori ne tongori nezvinhu zvekuti tine zvinhu zvatinoita whether takaudzwa kuchechi kana takaverenga bible kana something within ourselves chiri kungotiudza kuti this is not a right thing but zvinhu izvozvo tinoita tichiita ha ah, ndichazotendeuka kana kuti ndicharega so brain zangu ndakati a ah, okay since achiri adistance so regai ndimhanya ndinopedzisa madhiri angu andaita then ndozotendeuka asati asvika ndotendeuka ndikadzoka asati asvika something within me again chakandita ah, urunyama Urikuona paara akutosvika zvekuti kungoboira chete so anenge asvika so the other strange thing is ari a distance paanga ari ipapo i could i could know kana ndaigona kunzwa not kuziva kana kunzwa kwedu kwatinoita but ndaiziva kana kunzwa zvaari kufunga kana zvaari kutaura and what he said akatonga une following yakawandisa pasocial media but hauna kumbobvira waudza vanhu nezvangu and question iri vanhu hobho ndo question yandogona kuita izvozvi kana then kuti ah but ndakamboimba kuti no Paakataura izvozvo I could know ipapo ndega ndati haa utaura chokwadi handina kumbobvira ndakaudza vanhu nezvake so again kuti nditi ndiye kuti nditi something within me chaitaura but wonaka zvinhu zvai zvinonetsa kutsanangura ndozvati kutaura but yeah so i can safely say i was told kuti ndiuye uzoudza vanhu kuti jesu is real and audzoka and eh, kana tikanzwa kuti prince of peace chii chii mentality yandaa ndinayo i could think kuti ah, whether you saw jesu muvision kana chii it was going to be a marvelous feeling but ah, I'm afraid feeling yandakafila ipapo ya iri different the, the, the situation was terrifying kwete kuti aikuvhundutsira kana kuti chii but ona presence yake achingoapia soka unotanga kuziva zvinhu zvese and then unonyatsoziva kuti handisati ndaredi wega unozonoo handisati ndaredi man and no this is onaka wega unoziva kuti no padhuze apa apasvikika apo paari apo apasvikika apo nezvandiri zvino kana akasatoti huya wega unenge uchida kusuduruka ende unenge uchida kutiza kuenda kurefu naye so i think i think thats the issue and believe me believe me i know pfungwa dzinogona kuita vanhu i know zvinhu ana its video iri hakusi kuti ndichateera macomments ichinzwa kuti munhu ati chii no i don't think i care about that because i know of you asha ini ndikutaura kuti whoever ari padhuze anotaura kuti siyana nezvauri what about but inini ndakanzi ihave never told vanhu Pa following yese yatinayo pa social media kuti Jesu is real and akudzoka. So ndozvandiri kungoita kuti wamanaka eh? Jesu ariko and is real and akudzoka. Padhuze dhuze akudzoka. Inini brain dzangu in the vision ndine zvinhu zvandaida kumhanya kunopedzera kuti ndozotendeuka asati adzoka but ndakatongounzwa kuti haarunyepi paava apapa dhuze dhuze zvokuti pana zvinhu zvaunomboita ukapedza asati adzoka and kana tine madhiri edu atiri kuita ese aya am telling you kuti padhuze nesimba riye kana glory whatever that you might say hapasvikike hapasvikike wega unonyatsoona kuti adem ah, so yeah ende zvinhu zvese zvirong zvatiita tinge tichizviziva kana iriyo feeling ichazenge yapo kana adzoka am telling you unenge uchiziva zvinhu zvese ende hauna munhu wekupikisana naye kuti ah, no no ah, no handiziva kusituation yavo kuti atingazoda ah, but ipapo unenge uchingoziva zvinhu zvese kuti aiwa ari kutaura chokwadi Aiwa. Plus hauna munhu ari kupa mari wega uri kungoziva. That's the weird thing. Yeah, I feel relief. I feel relief. I know I have some people that go as it say but I know sha. ndakatraya kutsvaka maway ekuda kudhauta kuti haasi jesu but ndiye the way yaakazvipresenta you can never ever doubt nyange dai wanga uriwe you my position i'm telling you

ndounonoka kutaura nyaya iyi and i have guys vakati boys vakati aure ah, ngachitenga mishina yepodcast itonge podcast show vakati ah, i think we are going to do that but i have different feeling hachisi kufanira kuti wange taane show yatoda kutsvaga relevance kana maviews no

Chinhu chawakatarisa wega phone yangu iwe uri kuzviona kunge uri real ka. Situation iyoyo iri so real kudarika ureal hwatinoziva isisu. So I'm very definite ndiri kuziva kuti ari kuzviziva kuti ndataura kuti he's real and and akudzoka hamenowo kuti ndanani vaari kuda kuti vanzwe and why why choosing me kuti nditaure but anyway ndataura.